Ӕхсӕрдӕсӕмсӕр
Адӕттӕ уын уый тыххӕй загътон, цӕмӕй ма фӕкӕлат. Ацух уӕ кӕндзысты синагогӕтӕй. Ӕрцӕуа ахӕм рӕстӕг дӕр, ӕмӕ уӕ чидӕриддӕр мара, уый ӕнхъӕл уыдзӕн, цыма уымӕй Хуыцауӕн кусы. Уыдон уын афтӕ кӕндзысты нӕдӕр мӕ фыды, нӕдӕр мӕн кӕй нӕ базыдтой, уый тыххӕй. Фӕлӕ уын ай уый тыххӕй загътон, уыцы афон куы рцӕуа, уӕд уӕ зӕрдыл куыд лӕууа, ӕз уӕ рагацау кӕй фӕдзӕхстон, уый. Раздӕр уын ӕй нӕ дзырдтон, уымӕн ӕмӕ уемӕ уыдтӕн. Ныр та цӕуын мӕ рарвитӕгмӕ, ӕмӕ мӕ сымахӕй ничи фӕрсы, кӕдӕм цӕуыс? Уый уын кӕй загътон, уымӕ гӕсгӕ уӕ зӕрдӕ суынгӕг. Фӕлӕ уын ӕцӕг зӕгъын, мӕ ацыд сымахӕн хуыздӕр у, уымӕн ӕмӕ ӕз куы нӕ ацӕуон, уӕд уӕм рӕвдауӕг не рцӕудзӕн. Куы ацӕуон, уӕд та уӕм ӕй рарвитдзынӕн. Ӕмӕ куы рцӕуа, уӕд раргом кӕндзӕн дунейы азым, тӕригъӕдмӕ, рӕстадмӕ ӕмӕ тӕрхонмӕ цы цӕстӕй кӕсы, уый. Тӕригъӕд уый мидӕг ис, ӕмӕ мыл не ууӕндынц. Рӕстад уый мидӕг ис, ӕмӕ ӕз мӕ фыдмӕ цӕуын ӕмӕ мӕ нал фендзыстут. Тӕрхон уый мидӕг ис, ӕмӕ ацы дунейы ӕлдар ӕрцыд тӕрхонгонд. Сымахӕн ма мын бирӕ ис зӕгъинаг, фӕлӕ нырма йӕ бамбарын уӕ бон нӕ бауыдзӕн. Ӕцӕгады уд куы рцӕуа, уӕд уын раргом кӕндзӕн ӕппӕт ӕцӕгад. Уымӕн ӕмӕ йӕхи номӕй нӕ дзурдзӕн, фӕлӕ цы фехъуса, уый дзурдзӕн, ӕмӕ уын фехъусын кӕндзӕн, фидӕны цы уыдзӕн, уый. Уый мын скӕндзӕн намыс, уымӕн ӕмӕ уын фехъусын кӕндзӕн, мӕнӕй цы фехъуса, уый. Фыдмӕ цыдӕриддӕр ис, уый мӕн у. Уымӕ гӕсгӕ загътон, мӕнӕй цы фехъуса, уый уын фехъусын кӕндзӕн, зӕгъгӕ. Рӕхджы мӕ нал фендзыстут, фӕлӕ та мӕ рӕхджы ногӕй фендзыстут, уымӕн ӕмӕ ӕз мӕ фыдмӕ цӕуын. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй иуӕй-иутӕ дзырдтой кӕрӕдзийӕн. Уый нын цы зӕгъы? Рӕхджы мӕ нал фендзыстут, фӕлӕ та мӕ рӕхджы ногӕй фендзыстут, ӕмӕ ӕз мӕ фыдмӕ цӕуын. Уыдон ма ноджыдӕр дзырдтой. Цавӕр рӕхджыйы кой кӕны? Цы нын зӕгъы, уый не мбарӕм. Бафӕрсынмӕ кӕй хъавынц, Йесойӕн уый зындгонд уыд, ӕмӕ сын загъта. Ӕз уын афтӕ кӕй загътон, рӕхджымӕ нал фендзыстут, фӕлӕ та мӕ рӕхджы ногӕй фендзыстут, кӕрӕдзи уый тыххӕй фӕрсут. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, Сымах кӕудзыстут ӕмӕ дзыназдзыстут, дуне та цин кӕндзӕн. Сымах хъыг кӕндзыстут, фӕлӕ уӕ хъыг раивдзӕн цинӕй. Арӕг сылгоймаг хъыг фӕкӕны, уымӕн ӕмӕ йӕ удхар афон ралӕууыд. Фӕлӕ йын сывӕллон куы райгуыры, уӕд дзы фырцинӕй йӕ удхар ферох вӕййы, уымӕн ӕмӕ дунемӕ адӕймаг фӕзынд. Афтӕ ныр сымах дӕр хъыг кӕнут. Фӕлӕ та уӕ ӕз фендзынӕн, ӕмӕ уӕд уӕ зӕрдӕтӕ байдзаг уыдзысты цинӕй, ӕмӕ уын уӕ цин байсын никӕй бон бауыдзӕн. Уӕдмӕ ницӕмӕй фӕрсдзыстут. Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, мӕ номӕй цыдӕриддӕр ракурат фыдӕй, уый уын ратдзӕн. Ныронг мӕ номӕй ницы куырдтат, Ныр курут ӕмӕ райсдзыстут, ӕмӕ уӕ цинӕн кӕрон нӕ уыдзӕн. Ӕз уын ныронг фӕсномыг ныхӕстӕй дзырдтон. Фӕлӕ ӕрцӕуы афон, ӕмӕ уын ӕз фӕсномыг ныхӕстӕй нал дзурдзынӕн, фӕлӕ уын ӕргомӕй зӕгъдзынӕн фыды тыххӕй. Уыцы бон курдзыстут мӕ номӕй Ӕмӕ уын нӕ зӕгъын, сымах тыххӕй ӕз мӕ фыдмӕ хатдзынӕн, зӕгъгӕ. Уымӕн ӕмӕ уӕ мӕ фыд йӕхӕдӕг уарзы. Мӕн кӕй бауарзтат ӕмӕ ӕз Хуыцауӕй кӕй ӕрцыдтӕн, ууыл кӕй баууӕндыдыстут, уый тыххӕй. Ӕз мӕ фыдӕй рацӕугӕ дӕн ӕмӕ ӕрцыдтӕн дунемӕ. Ныр уадзын дуне ӕмӕ цӕуын мӕ фыдмӕ. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ йын загътой: Ныртӕккӕ дыргомӕй дзурыс, ӕнӕфӕсномыг ныхасӕй. Ныр уынӕм, де ппӕт дӕр зоныс, Ды развӕлгъау фӕзоныс, цӕмӕй дӕ фӕрсдзысты уый, ӕмӕ ныл уымӕй уырны, ды Хуыцауӕй ӕрцыдтӕ. Йесо сын дзуапп радта. Ныр баууӕндыдыстут? Мӕнӕ ӕрцӕуы рӕстӕг. Ӕниу цӕугӕ дӕр ӕркодта, ӕмӕ ныххӕлиу уыдзыстут. Алчи дӕр уӕ ацӕудзӕн сӕхимӕ, ӕмӕ мӕн ныууадздзыстут иунӕгӕй. Фӕлӕ ӕз иунӕг нӕ дӕн, уымӕн ӕмӕ мӕ Фыд мемӕ ис. Уыдӕттӕ уын ӕз уый тыххӕй загътон, мемӕ куыд уат, ӕмӕ фарнӕй куыд схайджын уат. Дунейы взардзыстут хъизӕмӕрттӕ, фӕлӕ фидар лӕуут, ӕз фӕуӕлахиз дӕн дунейыл.